Ym Methel ger Caernarfon es i weld Dafydd Emrys sydd yn 31 mlwydd oed i gael ei hanes o. Dwi'n cofio pan oedd o tua tair ar ddeg, pedair ar ddeg, oedd o reit hapus yn mynd i'r ysgol ond oedd 'na amlwg bod 'na rywbeth yn ei boeni o. A dwi'n meddwl 'na'r hyn oedd yn ei boeni o oedd bod o'n ymwybodol iawn o lle y gall y sefyllfaoedd fynd yn flêr yn gymdeithasol. Yym a ond o- a fod o ddim yn gallu mynegi hynny yy yy yn yn iawn. Fydda o'n dod at yr ysgol a fydda o wedi ymladd 'de o'dd o jyst isio llonydd i ddod ato 'i hun ac i neud 'i bethau 'i hun a dwi me'wl na dyna be' ydi yr diddordeba sgin pobol ar y sbectrum ynde m- ma' ma' n'w fatha ryw yy 'u cysur nhw ma' nw'n gwbod i fynd ar ôl y diddordeb yna. Hmm. Ma' nw'n saff o fewn y diddordeb. Ond mae mae e'n lwcus iawn bod ganddo fe diddordeb yy sy ganddo fe mewn celf ac yy mewn cerdd. A un o'r pethe wrth gwrs odd pan odd plant yn ysgol gynradd o'n nw'n barchu o un reswm o'n nw'n barchu o odd e'n yym er bo' fe ddim yn siarad bo' fe'n medru tynnu llun map o'r byd yn berffeth o'i gof. Ie. Ac yym A felly o, o, mi oedd y, y plant oedd, oedd yr un flwyddyn â fe yn help mawr iddo fo. Mi, mi o'n nhw yn ei barchu o. A pan ath i'r ysgol uwchradd, fel oedd Mair yn dweud, mm. um, mi oedden nhw yn dal yna iddo fo fel ffrindiau felly. Pa fath o trenau ti'n hoffi? Wel, dwi'n licio pob math o drens fatha Trin y trydan na injan stêms. Ie.
Ti di bod ar injan stêm? Wel, dwi'n cofio cael reid ar ryw injan stêm ys talwm. Ond dros y... Pan i'n dathu yn blwyddyn 30, ar Ebrill 28. Ie.
Ie. Dechrau fis Mai, Ath mam nhad i fi ar daith ar drên rownd Gwynedd. Waw. Mi ddechreuon ni gyntaf trwy dal trên mawr o Fangor at Cyffordd Llandudno, dal y trên nesaf o Gyffordd Llandudno lawr i Flaen y Ffestiniog ac ar y ffordd at Flaen y Ffestiniog o'dd 'na dwnnel yn para rhyw bedair munud a hanner. Waw, ie. Ac fuon ni dal y trên bach wedyn, o Byn y Ffestiniog i Borthmadog, fuon ni awr yn Borthmadog wedyn cael cinio, wedyn, nathon ni dal y trên bach ola o Borthmadog fyny am Gaernarfon, ac yn ola nathon ni ddal bys o Gaernarfon i Bethal am adra. Gwych, wel oedd o'n taith reit hir yn doedd? Oedd. Ond ma' siŵr ges di lot o hwyl arno fo. Do.
Mae bob dim yn y lle cynta i rywun fel Daf yn ddu a gwyn, t'mo'? Yym, do's 'na ddim grey area. Yym, ma'... ti'n esbonio rwbeth iddo fo a wedyn fel 'a mae o bob tro, gant y cant. A wedyn, so ma'n gallu ca'l yn anodd wedyn, dwi'n meddwl, yym, o ran yy, er enghraifft, pan o'dd o'n iau, Odd pawb yn dueddol o'i weld o fel o daf, t'o' hogyn bach annwyl o- awtistig ag yn y blaen. Yym a rŵan bod o'n hŷn yym ac yn ddyn dwi'n meddwl bod o'n ffeindio fo'n anodd i sylweddoli bod yr pobol odd yn arfar meddwl hynna amdano fo ŵan yn edrych arno fo'n wahanol. Bo' nhw ddim yn edrych arno fo fel yr hogyn bach 'ma ond bod o'n ddyn. T'od a dwi'n meddwl yn gyffredinol yym bod dynion pan ma' nw'n hŷn yym t'wod pan ma' n'w yy efo anabledda neu yy t'wod yn wahanol ma' pobol yn dueddol o edrych arnyn n'w dim yn fwy sinistr t'mod ond yn bach mwy gwyliadwrus onyn n'w mewn rhei ffyrdd a dwi me'wl bo' hwnna jyst yn t'wod os 'di o'n iawn neu'n rong mae o'n reaction naturiol sgin bobol a yn ddiweddar hwnna 'di'r prif beth dwi 'di bod yn trio yym helpu efo i Daf t'o' esbonio iddo fo wel yli Tra bai na chdi o gwbl yym ma' p- ma' ond ma' pobol yn edrych yy arnach chdi fel dyn ŵan yn hytrach t'mo' na Dafydd yr hogyn bach. Dafydd y dyn wyt ti ŵan yym a ma' rai' chdi sylweddoli na fe- fela ma' pobol yn dy weld di 'lly.